Helo blant, Miss Wotton sydd yma. Rydw i am darllen y stori yma, Blodau, gan Angharad Tomos. Mae Ceridwen yn gwneud seinion yn y shed. Tew di weld. Mae'n rhoi hadau yn y pridd ac yna'n rhoi dŵr. Ar ôl cael pridd, haul a dŵr, o, edrych! Mae egin yn tyfu. Oes mwy o ryfeddodau? Dewch am dro i chwilio. Blodyn menyn, pimp petal yn sgleinio, Rwyt ti'n hoffi menyn? Paid â chosi. Cennin Pedr. Dyma holl flodyn y dewin doeth. Mae'n dal ac yn syth fel fi. Cymru! Dyma flodyn Cymru. Mae ei siap fel trwmped melyn. Gwisgo'n cennin Bedr ar dydd Gwyl Dewi, Mawrth y cyntaf. Nad fi'n angof. Paid anghofio hwn. Mae blew ar ei coesau, mae gan bob blodyn pum petal, mae lliw melyn yn y canol. Briallu. Neithdar cynnar i'r pili pala. Pump petal siâp calon. Mae'r dail yn grychiog. Mae nhw'n tyfu mewn clwstr ac yn agos i'r pridd. Llygaid y dydd. Ewch i edrych am flodyn llygaid llo mawr. Cyfrinach. Gyda'r nos mae'r blodyn yn cau, weithiau mae'n binc. Hoff beth Rwdlan ydy rolio i lawr bryn blodau pan fo'r lle'n frith o llygaid y dydd. Wedi iddi flino, mae'n creu cadwyn o flodau. Enw i bob rhan o flodyn. Petalau lliwgar i dderi'r creaduriaid bach. Dail, i wneud bwyd, coesyn i gario dŵr a bwyd, gwreiddiau i sugno'r dŵr o'r pridd, rwy'n casglu neithdar o'r blodyn, rydw i'n gwasgaru hadau, gall gwynt chwythu hadau, bydd mwy o flodau ym mhen blwyddyn. Dant y Llew, dyma hoff flodyn y Dewin Dwl, blodyn pipi, Mae ganddo ddail dan heddwch. Mae sudd gwyn yn y coesyn. Mae cwningod yn hoffi bwyta'r dail. Does dim llewod yng ngwlad y rwla. Dyma un hedyn. Mae cannoedd o hadau ar un blodyn dant y llew. Gall y flodau fod yn felyn fel haul, yn wyn fel lleuad llawn, a'r hadau fel sêr wrth gael ei chwythu. Then, dyma hoff flodyn Mursen. Aw! Mae'n pigo! Yr eithfe'n aeddfed ar y cloddiau'n clecian. Mae arog o cnau coco arno. Mae'r codau'n gallu ffrwydro. Pop! Mae'n fwyd i'r anifeiliaid, mae'n tyfu fel llwyn bythwyrdd trwchus. Mae'n dda ar gyfer cynnau tân. Clychau'r gog. Bwtsias y gog, clychau'r glas. Dydy clychau hyn ddim yn canu. Maen nhw'n tyfu fel carped dan y coed. Rydw i wrth fy modd â rhain. Dyfod pan del y gwcw, myned pan el y maint. Y gwych atgofus bersawr, yr hen les meiriol baint. Mae arogl a lliw bendigedig ar glychau'r gog. Bysedd y cŵn, clatr y cŵn, Blodyn Ffion. Dydy Rain ddim yn cyfarth fel cŵn. Mae Gwenyn yn casglu neistar o'r blodyn. Dyma fy hoff flodyn. Mae nhw'n tyfu yn y perthi. Mae nhw'n tyfu yn dal iawn. Mae nhw'n flodau gwenwynig. Clatch! Gweinydd. Dyma flodau gwyn sy'n tyfu mewn cors. Mae eu pennau fel peli gwlân cotwm. Mae nhw'n feddal fel barf. Fy hoff flodyn. Lili wen fach. Euryllus clusereira yw blodyn dewraf. Mae nhw'n tyfu yn yr eira a'r rew Mae gan bob blodyn gap gwyrdd. Maen nhw'n tyfu mewn clwstwr. O, Lili Wen fach, o ble daethos ti? A'r gwynt mor arw ac mor oer ei gri. Beth digwyddodd i'r egin? Fe dyfodd yn dalach na fi. Hwrê! Mae'r blodau'n llawn ryfeddodau.